Nau mai, tauti mai rā i te tī e te tā, i tēnei wā haro nui atu ki te rangi me ana tini toʻu o te wā. Tērā a Matariki Kurewa i te paeururangi e whakauiui ana i ō tātou tini mate o te tau, ō tātou roimata, ō tātou upe, ō tātou whakaaro ki te unga kuweturangitia anā ku wakateretere atu ai te waka o Tamarereti. Koia hoki a Matariki e rāiri mai ana i te Ngaue tangata, ki Nō Otaʻi, ki Piritata, ki Konia i oki te noo i tēnei wā, arā ko ngā pō makariri o Pipiri. Nau mai rā e te iwi e. Koia nei rā ko te reo o te uru me te wā anga nei e kīia nei ko te kupu o te uru. Ko Lana Te Piki Broughton tēnei he mīikawa tuanake koutou i tēnei wā. Koia nei ko ngā pūrongo Katoa aku ua ake i te reo o te uru i tēnei wiki. Ana, ka tīmata ake ki te pūrongo tuatahi o te wiki. Kai te ao ākinakina te aro i tēnei wā. Kai te aro pū atu ki te maunga Tītōea, ki tēnei o ana uri a Rewi Panoo, ku tau atu e Kai Wakaire ki Sports Taranaki. Anei a Phoenix Manly Green me te pūrongo.
I uiui katoa mai te ware ākinakina o Taranaki ki te pō iri atu ki tēnei uri o Taranaki maunga. Ki tōna tūranga au e kaiwaka ai Re Mosports Taranaki i raro i te kaupapa E Oranga Poutama. Kua oki mai tēnei uri o te maunga tītō ia ki te waka wanake i ngā tūmomo ākinakina Māori, te āpori. Katahi anō au kua hoki mai nō Whakatāne ki te ako i te he aha ngā mea o He Oranga Poutama nō reira Um, ki au nei, e miharo ana i, um, hei kaiwhakahaere um, ki te haere ki, ki ia rohe o Taranaki, ki te, um, ki te awhina i ngā, ngā kura, um, uh, ngā kaupapa uh, Māori. Very excited.
Obviously, like I said in the welcome, we're very people orientated and we're really excited to have another component to do the mahi out into our community. We're excited to have such a quality person come into our team. Ei tā Pānoo, E maringanui tēnei ki te kōrero ngātahi ki ngā tamariki mō ngā ākinakina atu atu i te ao Pākehā. I love the fact that I can go in and

A kiau nei he tino, he tino, he tino mahi pai tera. Ko nga wawata o Pano o. Kia arahi i nga wanau Maori uri noa i te maunga, kia waioranga au ki roto i te ao auora. Phoenix Manly Green, Te Reo o te Uru.
Tēnā koe Phoenix. Ko Rewi Panoho tēnā ku wakataungia ki tana tūranga ou hei kaiwakaaere mo Sport Taranaki i nga rangi ku ipa nei. A koina tēteʻi o ana tino aro, ana tēteʻi o ana aro nui, a ki nga kātū tākaro ki nga kēmu a i tākaro nā e kui mai e koro mai i te wā o rātau mai i nga wā o mua i nga reanga o mua. Ā, ko tēteʻi o ngā ua nui o, o te aro pērā, ā, kei ngā ua o ngā pūkenga, āe, e pūkenga whakapakari i te tinana, hoi anō, he pūkenga taketake ake nei, ā, nō runga i te āhua o ērā kātū kēmu, ā, i whakaritea i tērā wā me te āngai ki te taiao o tērā wā, āe, ku uri te ao, ku uri ngā, ā, ngā tākaro e, e purei ana e, e tātou i, i ēnei wā, hoi anō, ka tika hoki tāna. a ta Rewi Panoho, ehara i te mea ko ta inoi o te ara e taka i ma tatou, engari kai reira oki ko nga ara rau a o te Maori hei taka i, a penei i te ma'i taia'a, a pera i te kiora'i, a ko te hua nui ko te, ko te ako. Kai tua o te whakapakari te tinana, ko te whakapakari te inengaro i nga ta'ata'a katoa o te ware tapawha, a me te Me te āngai i ngā, i ngā aro ki ngā tikanga Māori, ki ngā tikanga ā tātou te iwi taketake nei. Hoi anō, koirā i te ao ākinakina i te wā nei. I te wā nei e aro atu ana ki te pūrongo tuarua i ua ake i tēnei wiki. E aro atu ana ki te kura kaupapa o Ngāti Ruanui, ki te tumuaki Ki a Moringa Pirikaʻu, arā, e mōʻio wānuitia ana ko Māmā Pirikaʻu, anei a Phoenix Manley Green me te pūrongo.
I tū te poroporoaki o Mama Pirikaʻu ki te Kura Kaupapa Māori o Ngāti Ruanui. I reira katoa ngā tamariki mokopuna, e tuku ana i ō rātou roimata aroā ki a Pirikaʻu. Moana Maʻi kua ūia ki runga, ki roto ki tēnei kura, otirā i tēnei kaupapa. Ka tatū te wairua o Pirikaʻu ki te mataora o te kura. I te rangi nei, kua tau pai te wairua. Kua tau pai, ahakoa tīnana nei, ā, me wawe aku whakaritenga, engari ko te wairua kua tau. E ora ana tēnei kura, ā, koinā pea, ā, e tau pai ana taku wairua. E kite ana, e ora nui tēnei kura ki ō tātou tamariki mokopuna me ngā raukura, ngā raukura kua, kua tutukia i te moemoeā kia oki mai ngā raukura ki roto i tō rātou ūkaipō kia whakatipu ora anō ō tātou tamariki ki roto i te ao matua. Nā reira, kua ea, kua tau. Koia tō mātou tumuaki mō te wā roa, I reira ia i te wā i tīmata ai i, i, hei pēpi. A tā Luke Maraki, ko ōna pukenga ka kite, ko tōna aroanui ka rongo. She brings a pukenga to our kura that has established the values that we have, um, the karakia that we, that our, our tamariki uphold and the practices that we have. are a result of her guidance. I tīmata ia i tēnei kura nō te whakataukī ko tōku reo, ko tōku taonga, ko tōku taonga, ko tōku reo. Engari ehara noa i te mea ko te reo anake. Ana, e ai ki Te Ao Matua, e rua ngā reo o ā tātou tamariki mokopuna e puta mai ai ki tēnei ao. Ko te reo tuatahi ko te reo o ā rātou tūpuna, Ana ko te reo tuarua ko te reo o tauiwi. Mei kore mo pirikaʻu. Ka ngaro aere te reo Maori ki roto i te kura. He pai ona akoranga katoa, i tino kaha ia i taku tau tuatahi ki te whakaako i te reo Maori ki au. Kua puawai toku matauranga me toku reo Maori ki roto i nga akomanga o Nanumama. Kua tū uera tōna ngākau ki ngā waka pono o tōna kura ou, a Te Kura Mana Māori o Maraenui ki Te Tai Rāwhiti. E hikaka ana a Pirikaʻu ki te kōkiri atu ki roto o Ngāti Ikarukutai, ki Te Wānau a Apanui. Ko te maʻi au e Tumuaki, ā, e Tumuaki ki roto i Te Kura Mana Māori o Maraenui. ā, he kura ā-iwi, ā, nā ko tā rātou tino waka pono e waiwai ana, ana ki Te Kooti Arikirangi ki Te Ā-iringatū. Ā, heoi, kua whakatau pai au i tērā. Ā, he tipuranga tērā mōku, engari he tipuranga ora. Ā. Nā reira, he kura tautaʻi ki te tau waru, ā, 44 tamariki, ā, e tupu ora ana. Ko ngā mana kua nui o Pirikaʻu. Kia puawai i ngā moemoeā o te Kura Mana Māori o Maraenui ki te waka tūwarekura, ki te waka tupuora i te reo Māori. Phoenix Mimicry, Te Reo o te Uru.
Kei te mihi atu e Phoenix. Ko Mama Pirikaʻu tēnā, kū roa e tū ana e Tumuaki mō te kura nei, e wakatō ana i te kākano o te reo Māori, o ngā tikanga Māori, ā, me te ao matua hoki. e whakapakari i te tū a te, te unga ririki nei. A, kuāriki ia ko ōna roimata, ko ōna whakaaro nui, ko ana karanga ki runga i a rātou. A, kukapo ia oki ko ō rātou roimata, ko ō rātou ūpē, ō rātou kupu, ō rātou whakaaro nui, a, e whakakākau i a ia ki aua raukura, a, i tana rere atu ki te Tai Rāwhiti, a, ki reira whakaako ai a, i te kura ki waenga o Te Whānau-a-Apanui. I te wā nei i te iwi ka tahuri atu tātou ki te pūrongo tuatoru o te wā nei, e aro atu ana ki te maunga a Ruape'u, me te kaupapa e kīa nei ko Tū Manawa Ruape'u. Anei a Eruera Rerekura me te pūrongo.

Ko te auora me te waka pakari tinana ngā mea nui mō ngā taitamariki. It's all about getting them active, trying new things which has been great uh, and yeah, a lot of them have really enjoyed this and they've really loved it and I, I'm pretty sure they'll want to continue doing this sort of sport uh, in the future. Tū atu i te auora me te waka pakari tinana, kua waiwā i rātou ki te wai ononga ki tō rātou maunga a Koro Ruapehu. It feels like home, like this is a part of me, because I'm from here and that, yeah. Kua tūtaki rātou ki tō rātou koro e mau ana i tana korowai. Iriwere Rerikura, Te Reo o Te Uru.
Tēnā rā koe e Rui, tēnā pūrongo. Mō te kaupapa e kīia nei ko Tūmanawa Ruapeʻu. He kaupapa, he wānanga retireti tēnei a Mate Unga Taioʻi, te unga rangataʻi o runga i te kaupapa nei. E waka mātau atu e waka mātau mai me kī. e whakamātau i te unga nei, ko ētiī o rātou ka tōtika atu te iki ake i te rau mānuka, ko ētiī anō ka ua wiriwiri nō runga pea i te weriweri o tēnei mahi, e mahi ou ki te nuinga o ēnei nā. Ā, koirā pea te mea nui, ko te aro ki ō oa me te āta tautoko i a rātou, Arā i te mea ko te whakatutuki i tēnei ma i te retireti, engari ko te āua o te taka i tēnei ara, ā, me te, te tiro atu ki, ki ngā oa kei ō taa, i runga i te mea e ara tēnei i te ma i takitaʻi, engari e ma i takitini, e ma i ngātaʻi. Nā i te wā nei, kia aro ake tātou ki te pūrongo tuawā o te wiki nei, Ā, koia nei ko te wā aro nui atu ki te tou ou o tātou te iwi Māori. Ā, ki ngā wā i katoa uri noa i te motu nei, tae rā noa ki te awa o Wanganui, anei a Wanganui e aro nui ana ki a Puanga. Ka uki ki a koe, e Eru.
Kua wakarauika mai, kua wakapiri mai ēnei uri o te awa tupua ki ngā taataa o te awa ki Puteki-waranui, ki te tuku i ngā ruruku kia pōwiritia mai te tou ou. Mō te nuinga o te motu ko Matariki nga oitu o te tou ou, engari mō ngai tātou ki roto o Wanganui nei, Ko Puanga kē te whetū. Hoki aku mahara i te tau o rua mano, i a au i roto i a Ngāti Raukawa, arā, ki Te Wānanga o Raukawa, e kā ana mātou i te whakatū te mea mō Matariki. Wei anō, iti i o mātou kia hoki anō ki ngā pukapuka tawhito, I reira ko ngā kōrero, ngā karakia e tū ia paitia e ngā mātua ma tatau te kawe atu. Engari ka rere matou i te kite atu, ah, ko Puanga tera, oh, ea tera. Engari anō i, i te rangahau o te hunga o Matariki ka kite atu, oh, he korero tō te tai au a uru. Te puku o te ika, ki ngā kōrero rā a o Matariki. Ehara i te whakataetae kei Wanganui a Matariki a raua ko Puanga. Ana, ko te rangi tonu tera. Kia pai ai te koke wakamua, kua whiua ngā ara me ngā taumaatanga kia hine mahuika, Kia rere atu ngā mōteatea e wakararu ana i te tangata. Tukuna atu te rau. Tukuna atu to hara. Tukuna atu to toimaa. Tukuna atu i o he o te tau ki muri. Horoia ta ita i to whare. E tauhou kai te harama. Ko te mea nui, kua wakapiri mai, kua wakatata mai nga uri o Wanganui-a-wa ki te tu kotahi wakanui ai i a Puanga. Pirita I te tuatahi, kia whakamōio atu ki tātou he aha ngā ritinga kai muri a tātou, he aha ngā whāinga, he aha te matū o te tū o te tangata ki te tātā o te awa. Arā ko tātou ngā pūhā ririki i tupu mai ki te tā o te awa. Koia te whakamahaki i a tātou. Whakamahaki i a tātou ki te mana o te awa. Ko te karakia, ngā karakia tuatahi, ki te awa. Ana, koia tērā kua kauaka tātou e kōrero mō te awa, kōrero ki te awa. Mātaitia te rangi, ko Puanga te kairūri o te tau tawhito, ko Matariki te kaihuaki o te tou ou. I Ruere Rerikura te reo o te uru.
Kai te mihi atu e Eru i tēnā pūrongo mō Puanga ki Wanganui i tēnei tau. Koia rā ko ngā kōrero ku ua ake mō te tangi i ō tātou mate, te tuku i ō tātou mate, te tuku hoki i ō tātou mamae, te tuku i ō tātou āwangawanga, katoa ērā ka tū Aramēki, ērā pēitanga, ērā taumaatanga ka tukuna atu ki Matariki māna anō e kawe ake. E kōrero anō mō te waka ou i a tātou anō, te, te whakarite i a tātou anō mō te tou ou, ā, te whai whakaaro ki ngā, ki ngā moemoeā, ki ngā wawata, ā, ka mutu, te āhua o te ara e taka i mā tātou, ā, e tutuki ai ērā, ērā wawata, ērā moemoeā, ā, ka mutu e tutuki ai te kōrero ki Weturangitia. Koia rā ko Puanga ki Wanganui i te tau nei. I tēnei wā, kei te aro atu ki te reo Māori, ā, ki te āhua o te whakaako i te reo ki te hunga kaiako e pai ai te whakaako o te reo Māori ki te unga ririki. Ki uri te aro i tēnei wā ki te pūrongo tuarima kuʻu ake i te wiki nei. Arā, mō Te Reka Mauroa, e āngai pū ana te aro ki te reo Māori e whakaakona atu ana ki te unga kaiako e pai ai te rere o tērā reo ki te unga ririki, ki te unga tauira. Anei a Regan Paranihi me taua pūrongo.
E tupu ana te ora o te reo tangata whenua ki roto i ēnei puanani o te reo Māori. He kaupapa tēnei e tawharautia ana ngā pūkenga reo o Tupuora kia tipu te toi o te reo rangatira. I kopou a te kaupapa o Te Reka Mauroa e whā tau ki muri, Hei ara whakawhanake i te reo ki ngā kura aunoa me ngā hapori anō hoki. I pēnā te whakatō o te hirahira o te ahurea Pākehā ki roto ki a tātou te Māori. Nō reira, e kite kē ana tātou i te whai hua o tēnei rautaki. Nō reira, ki te pēnā anō tātou ki roto ki ngā ngākau o ngā tamariki, e kore ngā tamariki e mōhio te kino rānei, te pai rānei, hoi anō tā rātou ka mōhio ko tōna hirahira, nō reira, āe, ki au nei he rautaki pai rawa atu tēnei. He aho kua whakaaweawe nuitia i ēnei tauira. Tino, uh, tino. Tino pai rawa atu tenei haerenga i roto i tenei kaupapa. So it's been full on and challenging but I've been really enjoying it. Me te aha, ko te nuinga o ēnei tauira kua angitū ki taumata kē atu. Ētahi o ngā
tauira i kuhu taumata tuatahi mai, kua eke ki te taumata tuarima, e pakari haere ana. He wāhi tonu kei reira he pito mata tonu hei tupu i a rātou pukenga, i tō rātou reo, engari e kite ana ngā hua e putaputa mai ana i tēnā me tēnā. Ko te whai a te reka mauroa kia tangata whenua anō te reo Māori ki roto i ngā hapori katoa. Ko te horapatanga o te reo Māori me ngā tikanga Māori huri noa i te motu kia noho Māori ai tēnei reo me ēnei tikanga, āe, ki ngā hapori puta noa i te motu, ahakoa ko wai a wai, nō whea a wai, ka tae mai ana te tangata ki Aotearoa, ka mōhio te tangata, ā, nō te Māori tēnei whenua, nō te Māori tēnei reo, Nē, nō te Māori tēnei ahurea. Te Rāwhe Kaupapa o te Reo Māori e!
He wā hoki tēnei kia whakanui i ngā ihu oneone o te kaupapa. I've got a lot of new strategies for um making sure I'm retaining all my new learning so um every pukenga that I've been with has um given me something new to work on and I'm privilege I guess to be able to like use it in my school setting as well so. Ki te whakatōngia tērā kaupapa ki roto ki ngā ngākau o ngā kaiako me ngā mātua o ngā hāpori ā-kura, ka tupu anō tērā kākano ki roto i ngā ngākau o ngā tamariki, ka mutu te motu whānui a tō nawa. Koinei ngā ihuputa o te rangapū tuatahi o te tau. Ka mutu, e anga ana te titiro ki te rangapū e māhuta ake ana ki te pai a te paunga o tēnei marama. Regan Paranihi Te Reo o te Uru.
Tēnā rā koe e Regini, tēnā pūrongo mō Te Reka Mauroa. A, koira ko tēteʻi tino kaupapa e kaupapa a ua wānui ku ora pai i te motu wānui nei, a, ko te aʻu o te reo i raro i te tāūū o te mātauranga. A, e kaupapa waka pakari, e kaupapa waka ngungu i te unga kaiako ki ngā pūkenga reo Māori. A, ara i te mea katoa ngā kaiako nei e kaiako reo Māori, tērā ēteʻi e kaiako pāngarau, e kaiako. Pūtaiao Peange, ā, e kaiako Ingari Ioki. Ko te mea nui, me waiwāi te reo Māori ki ngā akoranga katoa, ā, ki ngā akomanga katoa, ka mutu ki tua o ngā kēti o te kura, koirā tētehi o ngā, o ngā pae tawhiti o te kaupapa nei. Ā, me te kite atu i ēnei kaiako, ā, e whai ana i tērā pae tawhiti me, me ngā pae tata rā ētehi ka tīmata mai i te taumata tuatahi, a ku eke ki taumata kē atu, rua, toru, tae noa ki te rima pea nge, a kei te kite atu i ngā ua o tēnei, o tēnei kaupapa nui, a engari rā pea kei te, kei te reo e rere mai ana i, i ngā māngai o te unga ririki, a te tino toʻu, a tōna wā ka kitea, hoi anō, a e kitea ana i tēnei wā tonu. Na i te wā nei e te iwi, e pūrongo tuaono o te wiki nei, ā, e aro atu ana ki te ao tōrangapū, ā, ki te pāti Māori nei me tā rātou parore aere i te takiwā nei. Anei a Phoenix Manly Green me te pūrongo.
I toro atu te karanga o te Pāti Māori ki te wānau wānui o Te Tai Aua-uru, ki a Waka Kotahi kia kōrero ngātahi mō te anga whakamua o te ara kōrero o te Pāti Māori e tipu e rea mō ngā rā o tō ao, arā ina tōiwi e. Te kaupapa matua te whaka, te haere te kite ā-waewae. Te rongo ā-ringaringa, ā, ki tēnei rohe a Te Tai Hauauru. Te noho hei tai tuarā mō taku tūhene a Deb, ā, i roto i tōna ake kāinga, i roto i tōna ake rohe, ā, me te whāwhā atu ki ngā, ā, ki ngā whātorohanga katoa o tēnei, o tēnei moka. Wish I could find another way to say humbled, but that is it. Um, I mean, you know, these are, this is who it's all about, and they're the ones that have come out in the cold and continued to tautoko us. Ko te Aweronui o Ngārewa Peka. Kia kōkiri tonu te kotaitanga o te Pāti Māori. Tēnei tau, koinei hoki taku whakakitenga, koinei hoki taku poropititanga i tēnei rā, ka riro i a ia tēnei tūru, nā runga i te whakakitenga o te iwi kua tae mai nei i tēnei pō. Heka, ka motorway, ka motorway te kite atu i te hunga nei kua tae mai nei i tēnei rā, i runga i te aroha, ha, ko te mātaotao, kei konei katoa ngā pakeke, kei konei katoa nā rangatahi, kei konei katoa ngā mokopuna e whakarongo ana. e rongorongo nei i te aroha me te wairua o tēnei kaupapa Māori e kawe nei, e hoe nei e tātou i roto i te, i te, i ngā mahi tōrangapū a, i tēnei tau, te tau pōti nei, e haere ake nei, ko te iwi Māori e ngunguru nei. E umere atu ana a Waititi ki te māanatanga o te taiauauru ki tana tuaine,

Kia ka ui atu ā wānau nei ki te pōti. Kia wakamōio atu i te mataora o te iwi Māori. Me hoki ki, ki wā tātou kāinga, kororati i ō tātou tamariki mokopuna, ngā mea 18 atu i te 18, me pōti, me pōti, me haere ki te rēhita ki runga i te rārangi Māori, tuatahi, me pōti. Whakaritea koutou i tēnei wā tonu. Tikina ake, rua tekau o koutou whanaunga, tērā pea mahi he barbecue ki tō kāinga, he hakari ki tō kāinga, te rā o te pōti, haere ki te pōti. I get it, and I get that um, we are grown to um, think that others should be making the decisions for us. Uh, my uh, tono my um, my tono to them is to reach in and show the world that you matter and your views, what you see, what you need represented matters. Ko ngā wawata o ngā rewa peka. Kia ū tonu mai te iwi Māori ki te pōtitanga. Kia waka whanake i ngā mātāpono tūturu o Aotearoa. Phoenix Manly Green, Te Reo o te Uru.
Ko te Pāti Māori e ngunguru nei. Tēnā rā koe Phoenix i tēnā pūrongo mō te Pāti Māori nei e orapa aere ana i te takiwā nei, ā, pērā i tā rātou Hīkoi aere, parore aere, horapa aere i tēnei takiwa, kei te pērā oki te aere o tā rātou kaupapa, ā, me ō rātou aro mō te wā anamata, mō ngā tau kei te eke mai nei, ā, ko te mea nui, ā, kāta i ko te, ko te rēita. Ka rua, ko te rēita i te wā anga Māori, ā, ka toru, ko te pōti. Koirā te mea nui e whai mana ai, ā, te reo o te tangata i, i te ao tōrangapū, I te ware miere i te kāwanatanga tāku e kōrero nei. Nō reira, e kaupapa akiaki i ō tātou whānau, ā, e whai wā i ai ō tātou whakaaro ki tērā ao tōrangapū. Ko te mea nui, me pōti, kei reira te mana o te, o te kupu, o te whakaaro, o te kī a te tangata i roto i ēnei, ā, i ēnei whakaritenga tōrangapū. He te iwi, koira katoa ngā pūrongo e ono o te wiki nei. Ā, e mihi kau atu ana ki ō tātou pou reo irirangi Māori, ā, ki Te Koremako o Taranaki, ā, ki Te Reo Irirangi o Wanganui, ā, arā a Ao FM, ā, ki Te Reo Irirangi o Rangitāne, ki a Kia Ora FM. Ā, i tere pai ai tēnei waka nā te tautoko o Te Māngai Pāo. Ko Alana Te Piki Broughton tēnei, he mihi atu ana ki koutou i tēnei wiki. Tēnā koutou e te iwi, nō ō rā mai.